Dematoc'h Juliette sur blijadur o had kaout ur miz-mañ a-vid roenn doere hag ur beud agro-industriel ibreac'h ma d'un traoù genoc'h. Ma da jeu a genoc'h eno. Oh ba ya, mon ora mat.
Neus Juliette uizo bikaz e tenerez ha kennurzhierez ur media enklask splan. Hiriv vola ket ar goz ar c'hoarier France Golive e jeda en qualité un dour. Kudenn surante All Mix hag asten ur park lanet les terres de Natae ar tachenn e labourer er doar. Don mat meuzit vat, setu lizher-kelaouenn Splen miz Imbril. Ur sell war lizher-kelaouiñ Splan gant Juliette Cabasso-Roger.
Krogam gant un neventi a feuson. Saotreet betek re e un deur reue ar chiffre aotreet reue lezen. Ur sonj zo gant ur gouarnamant Juliette zo bet embannet gant Splan en ur pennat. Konzeurer a penaos imañ ur gouarnamant gal i klar manet E-biou ur palioù europat war kalite un dor petra eo an afer-se? Deuet eo a-benn Splann da gaout ul lizher-diabarzh kaset d'an holl velestraderezhioù e-karzh eus merañ an dour gant ministrerezh an treuzkemm ekologel. Eno hon eus dizoloet logik touellus ha diboell gouarnamant Bro-Frañs, da lâret eo Hervezañ, ma'z a kalite an dour war vasaat ne dalv ket ez eus un dalc'h bras, prouiñ a ra kentoc'h n'eo ket mat ar merkerioù implijet. Logik, evel-just. Skrivet eo splann gant ar ministrerezh el lizher-se e samm bezañ anat ne vo ket tizhet pal kalite mat evit an dour en holl stêrioù, gant hini ebet eus stadoù Unaniezh Europa Bro-Frañs en o zouez. E daou vil seizh warn-ugent oa ar bloavezh diwezhañ evit tizhout ar pal-se a gaver er studi sturiad stern europat war an dour. Ha pell emañ Bro-Frañs a zoc'h ur palioù european e gwirionez neuze?
Ya, uhel lavar eo ar bazenn hervez ar bilañsoù diwezhañ a c'haller kavout. E daou vil unn warn-ugent ne oa nemet tri ha daou-ugent dregont eus redoù dour Bro-Frañs hag a oa mat o stad a-fet kimiezh, biologiezh pe c'hoazh morfologiezh. Ha kuit da gaout neuze kudennoù justis e c'houlenn ar ministrerezh e vefe graet ur studiadenn nevez evit kelaouiñ kentoc'h war an araokadennoù graet da gentañ penn. Evit heñchañ ar studiadenn-mañ e vez displeget an traoù e meur a lodenn, o klask diskoulmoù er-maez deus lezennoù Europa da skouer. Ha klask a ra ur ministrerezh monet hebiou d'ur reolenn One Out, All Out hag a zo e kreiz politikerezh Europa. Petra eo ar reolenn-se? Klask a ran displegadur neuze evit dont a-benn da dizhout ar statud mat ar stad ekologel e daou da re dour diskouez dielfennadurioù pozitivel evit pezh sell ouzh ar fizikiezh hag ar biologiezh war un dro. Ma 'z eus ur mank bennak war ur merker e vez diglaset kalite er ster dour e kalite etre peotramant fall. Neuze, pezh dalv eo ur pal uhel a-walc'h, gwir. Hag abaoe pell emañ an industriezh ha lobioù al labour-douar, industriel ivez, o klask mont a-enep d'ar reolenn-se. Ma vo torr meuzut vat selaouerion selaouerezed gouiet hiroc'h àr ur saotradur seu moaien zo deoc'h monet da lenn ur pennad Aber àr ur lec'hienn Splanputch.org. Komzamp a hudennoù suranté war Juliette Cabasso-Roger ha netcha pedjurier unem bredjerer bras ura daougan million a euroioù kengreadur de la red des daougan million a euroioù chiffre d'affaires e zinifi pechet anka Ukrainiet àr-dreñv un nor. Ya, nann. Gwalarned eo bet holl mix abalamour d'ur bern kudennoù endro lakaet war wel en he uzin e Beran er Morbihan. Anavezet mat eo an embregrezh-se rak gant bezhin glas e kustum fardañ boued evit al loened ha temz evit ar plantennoù. Kaset zo bet nevez-zo ul lizher-redi dezhi gant prefed Mor-Bihan d'ar pevarzek a viz Meurzh, ar pezh ne ro ket ur skeudenn vrav-tre deus ar vicher p'emañ ar c'hannad Mikael Cosson oc'h embann pegen mat e vefe talvoudekaat ar bezhin glas da geñver ur gefridi kaset da benn gantañ evit ar parlamant. Hiziv an deiz eo deuet Olmix da vezañ un embregerezh ramzel gant c'hwec'h ha tregont is-kevredad er bed a-bezh hag ouzhpenn c'hwec'h kant den o labourat enni. Hervez Olmix ez eus moaien da dalvoudekaat ar berniadoù bezhin glas neuze a vez bep bloaz war an nojoù. Hag adalek daou vil daouzek zo bet dastumet betek dek mil tonnellad bezhin glas bep bloaz evit kas anezho da uzin Olmix e Beran. Hmm. Ur perzh zo ne vefe groet mat àr-dro ur lastez e uzin Beran. Nann.
E miz C'hwevrer daou vil pemp warn-ugent e oa bet graet ur weladenn ensellerezh en, en, er uzin hag ankenius a-walc'h e renta kont an ensellerien. Pa lenner an diell e c'haller kompren buan a-walc'h e c'hall bezañ dañjerus obererezhioù an uzin evit kalite an dour. Setu ar pezh a vez lâret gant an ensellerien. Berniet e vez al lastez dañjerus pe get en un doare fotouliek war al lec'h. N'eus ket moaien da c'houzout peseurt danvez lastez ez zo, hag alies a-walc'h e vezont e-kichen dislonkadurioù dour glav. Ha neuze int da bouezañ c'hoazh. Restachoù danvez produiñ a vez lakaet e seier-toull berniet forzh penaos war al leur. Ha resisoc'h zo c'hoazh, gwelet 'z eus bet roudoù deus produioù bet o tiverañ e-kichen an dislonkadurioù dour-glav-se. Met neuze penaos gouzout hag eo bet saotret an dour-glav pe dourioù-lous an uzin gant diverradennoù deus ar produioù-se? Setu, respont an ensellerien, n'eus ler ebet evit muzuliañ kalite an dour-glav nag hini an dourioù lous pa teuont maez deus ar poulloù dilaverezh, eme an ensellerien neuze. Gwech ebet ne vez ket kontrollet an dourioù-se gant an embregerezh. Ha gwelet o deus an ensellerien c'hoazh emañ ar poulloù-se, lec'h ma rank bezañ puret an dour lous, sañset, en ur stad fall-tre gant kalzik a fank. Herwez Tout an embregerezh e oa torret lod deus ar mekanikoù neta d'an dour. Hmm. Labourat o doe àr ur gwalldarvoudaus aotradur, Juliette ba, Da geñver an traoù fall a c'hoalve- a c'hallfe c'hoarvezout ha penaos diarbennañ anezho, n'eo ket prest tamm ebet holl mix. n'eo ket rummet-mat, da skouer, al lec'hioù a c'hallfe bezañ risklus ha ne vez ket lâret eus peseurt risk zo kaoz. Kement a draoù a-dreuz a zo gant an uzin m'en deus divizet ar prefed Morbihan neuze kas ul lizher redi d'an embregerezh, evel m'en deus lâret bremaik. Ret e vo da Olmix ober ur studiadenn da zoujañ d'ar reolennoù dindan c'hwec'h miz ha kempenn he uzin war-lerc'h. Ma ne vez ket doujet d'ar reolennoù goude ar prantad-se e c'hallfe bezañ kastizet an embregerezh da bezañ Pemzek mil euro ha mil pemp kant euro ouzhpenn bemdez.
Poent klevout doere dastumet ge kazetennerezed Splen Nizoni e kompagnouner Juliette Cabasso-Roger, kazetennerez ha kenurzierez ur media enklask, ur blijadur out e jemer ar Gwaganeu Radio Boa. Ma neus doere lezvar neuzo ha marsoal doere hag ur mitou ketan war vor. Ya, e fin miz Ebrel e veze barnet morerien o doa labouret evit Guénavir. Guénavir zo un embregerezh bagoù a labour evit an ifremer. Kas a ra skañtourezed ha skañtourien da studi ar morioù neuze. Ur c'homanant hag ar penn-mekanisian a zo tamallet dezho bout taget merc'hed o labourat ganto war vor. Rener kozh Guénavir a zo tamallet dezhañ. pas bezañ selaouet ha gwarezet ar reuzidi. Ur prosez arouezel bras eo emgav d'an Naontek a viz Even evit klevout disoc'h ar barnerezh. Ha pelloc'h bremañ disarmagn Pompeu, mez lezenn e vez gwraet er vro-mañ. Ya, un obererezh sinet gant emsavadeg an douar. E neuze emsavadeg an douar a zo les soulèvements de la terre. E Ploveur e Arvor Bro-Vigoudenn e oa chomet ur pomp staliet gant ar gonider bleunioù. Gant ar prefed e oa bet goulennet e vefe distaliet ar pomp e miz Here daou vil pevar warn-ugent. Dre ma kemere re a amzer tennañ anezhañ hon eus dibabet mont war-raok gant al labourioù. Setu ar pezh a vez lâret gant ar stourmerien. Hag a ouzhpenn, trugarekaat a reomp al labour-douar evit e strivoù da sevel ur bed gwelloc'h. Ar metal bet kemeret ganeomp a vo adimplijet evit arc'hantaouiñ ar stourm.
Saotret eo un aer e Sant-Marlev. Live eo amoniak ivel-bras zo bet muzuliet e penn-komañs miz meur. Muzulioù roet gant Air Breizh eo. Hervez an OMS ne faot ket mont e-biou da pemzek mikrogramm de vetrad kub. Graet eo bet e-pad meur a zevezh. Ur sizhun a-raok e oa bet kondaonet an Team Acagro da baeañ un dell-gastiz a dek mil euro goude ma oa aet amoniak maez-dre e siminaloù pell deus tu all d'al live aotreet e daou vil naontek ha daou vil ugent. Ouzhpenn-se ez eus bet embannet e penn-kentañ miz Ebrel un danevell Un danevell priziadez a lâr eo reizh klemmañ an annezidi hag ar c'hevredigezhioù o deus kaset an afer dirak al lez-varn. Da-heul an danevell-se e tlefe bezañ ur c'hlemm kastizel a-ran d'an diskar-amzer daou vil pemp warn-ugent.
Irichilaou d'hor Radio Boa, Anizoni e compagnouner Juliette Cabasso-Roger Canirz, kazetennerez ha keniorzhierez er media enklask Splan Ha labourat a ra splann àr ur beud agro-industriel e Breac'h hag enklasker va feson a vez embannet gete bep ple. Hiriv 'vo lakaet ar gaoz àr astenn ur park lanet, ur park lanet Les Terres de Natae zo staliet e Pont-Skorf, neuze un nebel a vro en Oriane.
Ya, achu zo tro-dro d'ar raktres nevez adalek ar penn-kentañ. Ar pal a zo brasañ d'ar park dre dapout daouzek devezh-arad bennak, ouzhpenn, douaroù a oa gouestlet sañset d'al labour-douar. Raktreset eo astenn ar park adalek ar penn-kentañ, eme Sébastien Musset, a zo perenn ar park. N'eo ket a-walc'h an

E gwirionez Enora, traoù drol a zo bet er feson d'ober ha muioc'h zo da lenn embannet gant Splann war splann.org.
Rac'h un traoù e konzer a ziarne ar rubrikenn-mañ a c'hoarvez euh, nebel, moyens zo d'or, moned de glac'hiroc'h, ma faotoc'h chilaoueriañ selaouerezed ha chom er per en tabut foran. Setu euh, penaos un nebeud raktres, ur raktres vo lakaet ar wel ur vermañ geus skipailhat splan. Ya, kroget vo e Penarbed e Douarnenez. Labourioù zo raktreset war dreuzwel an treizh evit ma c'hallfe treuziñ an dud empechet eus ar porzh ru betek Treboul. Doujus eus dremmwel an Arvor a ranko bezañ ar raktres, met gall a roc'h reiñ o c'halli en enklask foran betek an ar c'hwec'h warn-ugent a viz Mae.
Ma, digor eo un enklask foran arall e Penn-ar-Beud, e bed hor labour-douar. Ya, fellout a ra d'an EARL dezhortañsiañ hag a zo staliet e Goulien brasaat er atant sevel-mor hag adnevesaat er skuliañ hañvouez. Galari dre hor ali betek an ugent a viz Mae. Oh, hag un dra bennak ur seurt e-raok lar Tcheno doc'h Juliad eo setu arrivet pemp blez splann a-benn taol-fagn. dezhi a ble laouen doc'h ma ne teuri abred. Nann, ba un tamm abred, mais me dont a raio. Hag neuze, just a-walc'h, kinniget eo bet diomp aoz an darvoud e Kastellin, Penn-ar-Bed ez al reun ar pumps evit lidañ deiz ha bloaz. Ha ret an abardez vo taolioù krenn gant ho kazetennerien muiañ karet evel Ines Leroux, Morgan Lache pe Nicolas Legendre. Ha diouzh noz e vo ur fest-noz bras gant strollajoù evel Dukas gant Yun-Lange. Boued a-weson a vo war al lec'h evel-just. Galer ur prenañ o plas diouzhtu war internet ha neuze e vo an darvoud e fin miz Even d'an eizh warn-ugent. Merci Bras d'or, Juliette. Merci Bras.
Teno.